albhamu yakona waithe kuntombi yakushonga kambe loko taka risimu ri swaku una nkoka i risimu ra khavisa fambisana na manflow eka risimu ra kona makombe risimu timina isawa rani ya mbirhi bili khavisa nhlikani ahee botrasel minjhana hi kona minjhani hi valava Mm. hi nga tlakusa ku na album leyintshwa yi hume rini yi fike rini ya i album leyintshwa botrasele yi fiki hi ti 31 ta july mm ya hayi i album leyi nga khoma vunanga bya kahle botrasele loko mi ku khoma mina nga bya kahle mbula yini hi khavi
okay botrasele um yi khomile um vunanga lebyi byi akaka lebyi byi vuyiselaku ku tsaka emindyangwini mm. ya hi leswi ni vulaka swona loko ni ku um yi khomi vunanga bya kahle
ku ri ku album le ni yi tirhi na vo mani um ni yi tirhi na manflow ni tlhela ni yi tirha na mahumani ni yi tirha na mathandani na mambawulela
vana mi vulavula ku vona khalenyana va ri ka timhaka ta swa vuyimbeleri a swi ri njhani ku tirha na munhu wo fana na manflow eh ku tirha na manflow na mester mahumani i xi swa kahle ngopfu hi mhaka ku ri i khale vanhu lava i khale i vanhu lava va nga khale va ri emusicini so va swi kota na ku ku lunghiza loko ku ve ni marito ku na la u nga hlatswisangiki kahle xitsonga so va kota ku ku lunghiza ku ri okay loko a wo swi vekisa leswiwani a swi ta amukeleka kahle tanihi ku u representa xitsonga
hi xitalo hi tiva khavisa ri munhu wa ku tlanga vunanga bya ku hatlisa nyana a tlhela cina swinene se ni twa mbuye hi slow jam ku humelela hi nkhavisa mo cinca mafambelo ya vunanga okay a ni cincangi mafambelo album yaleyo yi- yi- it- it's a full package eh, botrasel yi na a slow jam because yi famba na minkarhi so loko u ri artist u fanele u yingisela leswi va- valandzeli va- va swi rhandzaka ngopfu ka nkarhi walowo so eh, khavisa na yena un'wanyana loyi a fambaka ku ya hi leswi vayingiseri va swi rhandzaka so a ni yo cinca mafambelo mara i ku ni accommodate e vayingiseri hinkwavo eka nkarhi wa sweswi so hayi na cina na sweswo swinene ni thawuza ni thawuza ku thawuza
marisi ya n'wina ya ku hetelela mi ta ku yini ka varhandzi ni vaseketeri va vonaka bya n'wina hi languta albhamu ya n'wina leyintshwa ya tombi ya ku xonga ni nga ku um mi khensini swinene ku seketeriwa ka ti-album ta mina hinkwato ku sukusela le ndzhaku a ka xini werini na xi na xindodzi leyi a yi yi nga tlhandlametiwa hi yona leyiwani ya ntombi ya ku xonga so ni kombela ku ri na le kaya leyi mi ni sapota ku ya emahlweni ni voni sapoto yikulu from ti thirty one ta July na sweswiwani na ha vona sapoto yikulu kumba buotirasele ni ri matsonga ya ka hina ni ba mandla ni vuyelela ni sapoteni ku ya emahlweni and then loko mi ni lava um ni ni kumeni aka Facebook mi ni kuma ka Facebook mi ku khavisa or ka Instagram mi ku khavisa or ka Twitter mi ku khavisa mi ta ni kuma
khensa swinene khavisa ninavelele swinene ka album leyintshwa ni khensini botrasele khensa swinene khavisa yaloye kambe n'wana nge va va seketela sesi lucy cuma ve ri vo mhana ri mitsu kusukela ka mphambu hala ka vo bot ad karungete kumbe ta ku mahloko maka tamoke misava wa raya nharhu na sihlulani forol magayisa ndzhaku ka swona va kona mavuxigo va hi le ka dyondzo ta tinhlayo va langute grade seven na grade nine